Ya yeah, ya yeah, welcome welcome. Joka nam abiro kendo e video moro mar ariyo. Mar ariyo ni akelo un moda wacho ni ya waerore. Ma alose era. Era u kasaka joka nyanam wabiro kachiel. Waerore kata obi kachiel. Ani kobi kachiel obi koganda. Obi ka jogweng. Obi ka joot. Mond watim giko kanyuola. Obi kanyuola. Waherore mondo watim giko kanyuola. Wakonyore kamoro amora wantie. Jokanyana ming'e kamoro amora wantie Kenya ka. Kony jokanyana moro mantie. Ng'ama omewo kony jadhier. Kikonyo jadhier, jadhier ni biro konyo jadhier nyawadgi. Mano e kaka joka joka jo joka jogegi konyore. Joka jogi ng'eni kawacho ng'eni joka mchele konyore. Joka mchele ng'eji. Joka riagi kama kano kama ka gikonyore. Hmm? Ilo jogo ng'ero konyore bana. Jomo jogo ng'e konyore. Koro akwawu joka nyanam wakonyore. Wakwawu joka nyanam waherore. Wakwawu joka nyanam waundore koganda. wabed ka oganda achiel, wabed ka nyithindo, wabed ka jogweng'. Hmm? Ich kwar ma wan go ni ok bokonyowa, nyiego wan go ni ok bokonyowa, wan gi nyiego mohoyeka. Koro akwayo jokanyanam kama video ni bochoponi, kama wachoni bochoponi, akwayo jokanyanam like the channel, share the channel, subscribe the channel called the JJ TV. This is the JJ TV. Kar kae mwawacho siasawa gi dhowa, kar ka mwawacho wiwa gi dhowa, kar ka mwawacho parowa gi dhowa, kar ka mwawacho ayubiwa gi dhowa, kar ka mwawacho dhierwa gi dhowa, kar ka mwawacho mewowa gi dhowa. Koro onge ng'ama nya wacho nok owacho gi dhowa, owacho gi dhowa. Ma ng'ama ogolo kae motero ne ng'at moro, ng'ama bo winjo mana gi joma wacho dholuo kata joma winjo dholuo mobo winjo. Koro gino makelo no akelo ni joka nyanam. waherore, wakendo jokanyanam, wabed koganda, wabed ka jokanyanam, wabi kanyakala, wakow jokanyanam, wabi ka jodhoot, wabi ka jogweng', wabi ka joot. Watim gikwa koganda, watim gikwa gi gathernes, oneness. Nyiego ok bokonyowa, jokanyana man gi nyiego marach. Nyiego wa rach, wawuor, iwa lit, ok wakonyore. Ng'ato mewo, ng'ato dhier, ng'ato riek, ng'ato fuwo. To ok wanya konyore, wakonye kaka oganda. An iwa lit liwalit kaka wachal, liwalit gi, gi rangiwa. Wajo rotenge, iwa be rotenge, roho be jorotenge kaka wajo rotenge. Onego bed waratenge gi rangiwa lakini chunywa, chunywa ler, rachar ka pamba, rachar ka bor. Koro ang'o atimore yo kama? Wan gi ich kwat mok ber, wan gi wuoro marach, wan gi nyiego marach, wawuor, ok inya konyo ng'ati, ok inya konyo owadu, ok inya konyo jadhotu, ok inya konyo jagweng'u. Ok inyal konyo osiepni, ok inyal konyo jaluo. Kony jaluo kama in go. Kony jaluo. In biuru mondo uwuothi e sili kae mondo ine kaka e sili ka oriagi konyore. Oriagi konyore. Ng'e jogi gin upenjoga ni gigologa pesa kanye. Jogi konyore. Jogi biro goganda. Ka kisibiro goganda ka jadot kata ka jogweng' gigoyo harambee gimoro. Gimiyo ng'ato achiel chako gang'o? Chako go ohala. Kendo gibiro to kendo gidok giwinjore kendo gigo kamano. Kendo gimiyo ng'at moro chako ano ohala. Kamano kamano kamano. Jomo jomomewo ka konyo jomodhier. Koro jomodhier gi be kobet omewo to konyo jomodhier moko. Mano kaka gikonyore. Jogi mane odhi omewo ka obiro konyo jogi modhier. Koro ineno ka gia e gweng'gi gia e gwengegi kucho gibiro Nairobi kae. to gibiro Nairobi kae ginyiewo ute, gijengo ute, ginyiewo ma lowo, gijengo. Ineno kaka gichal, giherore, giwuotho goganda. An ada abet kodi kinya tiyo kodi kendo adak kodgi ang'e kaka gichal. Koro makwauru joka Nyanam. Dhier ma wan go e gweng'wa, dhier ma wan e gweng'wa okele gi wuoro ma wan go. Okele gi ang'o? Wuoro ma wan go. Okele gi ang'o? Nyiego ma wan go. Okele gi ang'o? Kude ma wan go. Okele gi ang'o? Chuny marateng' ma wan go. Okele gi ang'o? Jokanyanam. jokanyanam, wanya bet joma omewo, wanya bet joma omewo Kenya ka. Gimoro amora Nyasaye obong'o nyakalaga nomiyowa. Wan gi pi, wan gi lope, ang'o machandowa kuom mondo wabed joma omewo? Ang'a chandowa. Jowa modh- joma omewogi, jowa wan go momewogi, ma wan go momewo, ma wan go kata e gweng'wa, ma wan go kata e utewa, ma wan go kata e dhood- dhood- dhoutewa, jowa momewogi, ok ikonye jou modhier, ok ikonye jogweng' modhier, ok ikonye jo Karamogi modhier, ok ikonye joluo modhier. In kigolo pesani igo harambee moro, i- i- i- iko ji abich mo- ji apar moko ji abich moko, ji mia achiel moko, ji alufu achiel moko ochako ohalagi. Ohalagi odhi maber, ibiro ma monitor gi ohalagi, ohalagi odhi maber. Kosedhi maber kendo jogi kendo ochako konyore kendo okonyo jomoko. Kamano kamano kaka ji konyore. Gima kelo video ni akelo video ni an, wajoka Jaramogi, wawuor, wajoka Jamond, wajo Agundu, wajoka Nyamogi. wa jonyiego. To nyiego kelo ang'o? Nyiego kelo tho. Nyiego kelo ang'o? Nyiego kelo nyiego kelo ang'o? Iro. Ng'ato iri. Iro kelo ang'o? Iro kelo tho. Tho kelo ang'o? Tho kelo dhier. Nyiego kelo ang'o? Ido. Ido kelo ang'o? Ido kelo tho. Tho kelo ang'o? Tho kelo dhier. Mano kaka wan jokanyna, ng'ato nigi nyiego, ng'ato wuor, ng'ato yie kwar. Alafu gimotimo kendo, oneno ka in go moinge, otimo ang'o? Oyiri. Koseiri, en oboyudo ang'o? Onge, in itho. In kisetho, ang'o ma koro odong'? Dhier ma koro odong'. Koro wadong' mana gi jojuogi ma koro odong' e gweng'. gi jonyiego modong' e gweng', gi jowuori modong' e gweng', joma riek otho, joma omewo otho, joma joma rogi ber otho. Jowuoro jowuoro ema odong', jonyiego ema odong', jonek eh, jojuogi ema odong'. Ang'o marach jokanyna? Ang'o atimo momiyo ok onyal herore kaka jonam? Wawacho dhok achiel, watimo gik moko jok achiel, wadok e gweng' wako jok achiel. Ang'o atimo gi jokanyakla? Jokanyakla ang'o atimore momiyo ok wanyal herore? Akelo video ni mondo waherore jokanam, waherore. Hera gima ber. Kata jamoro be nohero. Heri jomoko oheri, ng'ama ok oheri werigo. Lakini jokanyakla mobi koganda. wabigo jodhoot, wabigo jogweng', wakonyore, wakonyore yawa. Mondo wayal e dhier moro amora. Jokanyna modhier, odhier marach. Ang'o momiyo awacho ni odhier? Jokanyna king'iyo Kisumu kaonti, king'iyo Migori kaonti, king'iyo Homa Bay kaonti, king'iyo Siaya kaonti, waonge gi faktori mar samaki, waonge gi faktori mar milk, waonge gi faktori mar mkate. Aonge gi factory mar ang'o mogo. Aonge gi factory mar mo. To gigi duto wanya golo joka nyanam. Gigi jomoko nigo. Okuyu oolowa gin gi gigi. Okuyu nigi gigi. Omiyo okuyu gin sirkal ok nyal wegi nono. Nikech ang'o? Gin gi ohala. Wan be kwatimo ohala to ok nyal wewa nono. Ok wanya bet kamoro nono. Joka nyanam. wan gi rech. Rech wanyalo golo gik mang'eny kuome. Wanyalo golo mo kuome, wanyalo golo mkate kuome, wanyalo golo kek kuome, wanyalo golo blue band kuome. Mano mana rech. Mashin go ji nyanya nyiewa. Inya nyiewo mashin go alafu indiko ji. Rech ka, kampuni ne waonge go ka. Kampuni ne iyudo e Kiambu. To Kiambu gi jolupo, jolupo wana, ang'o miwafuwo? Kampuni wa mar rachungi ka. Ang'o mi wafuwo? Kampuni dhi yudo kiawa. Haya, to duoka ni korka mo. Korka mo, lobewa gi beyo. Wanya pidho ang'o? Njugu, simsim, sunflower. Kwa pidho gi, to wagolo ang'o? Wanya loso ang'o? Wanya loso mo kacha. Kata rabolo golo mo. Mashinde gi inyiewo gi mana oko, ginya golo mo. Mano mo motedo. Wayudo kanyo maber jokanyala ang'o arach kuom jokanana ang'o momiyo wafuo kama jomomewo ang'o miyo unindo ng'ato omewo to mechene enena okende ok onyal gawo gwang'gi gaw mewo bana mewo igawo jokanyana waduogi korka mogo mogo wan wapuro oduma wapulo bando opuro ber opuro kal eh? opuro njugu eh? opuro mwogo opuro sweet potato magi duto gik magolo mogo golo mog kuon golo mok ngano golo mok nyuka ang'a rach kuomwa jokanyanam moko duto kwanya timo onge ng'ama omewo wanya timo gik kama gigi yudore mana e gwenge moko gigi yudore mana e kaonti moko jokanyanam gikwa kama wanya timo Waduga ni kum kang'o? Kum kang'o ma wacho? Sukari wan go. To sukari wanya uso gi jokanya nam. Wan gi bundle mar sukari gi. Wanya uso gi. Ang'o ohala wanya timo nade? Mondo sukari gi obi okony ji. Sukari gi obi okony jo, joma tung'o e, puodho, puodho niang'. Kata joma puodho tiang'. Sukari wanya timo mondo obi okony ji. Jokana na marach. wanya market wang tia sukach wani wanya market wa eh, rech wagi wanya market ma njugu wagi simi simi gi walos go mo matedo walos go mo wadu anga rach kujo kanya na anga timo rejo kanya na onge gimo nya los jo kanya na waya igwengo pi mar modho pi mar modho mineral salt mar modho Jokanyanam, wan gi pi maya nam, Lake Victoria en ler. Pigno wanyalo modho maber jokanyanam, wanyalo lose kendo wamodh pi mang'eny, mondi kata ni pi Lake Victoria. Lak ma bidho sekono chenas.